Wel Kay, ti sy 'di trefnu'r diwrnod heddiw, ti'n edrych ymlan? Ydw, dwi'n edrych ymlan. Rydym fel mudiad wedi gwahodd gynrycholi'r pleidiau i ddod i'r hustings yma heddiw. Rydym hefyd wedi lansio maniffesto CUFI Cymru er mwyn uwcholeuo pryderon ein aelodau am dyfodol Cymru wledig. A ti'n ti gobeithio bydd yr aelodau yn herio rhai o'r pleidwyr, falle? O, yn fanwl iawn dwi'n credu, achos mae, mae lot o bryderon 'da nhw

for which I am 100% in support. Rhodri Glyn Thomas, uh, Plaid Cymru, ymgeisydd yn nwyrain cyfyrddau Dyn Efwr. Uh, dwi'n meddwl mae rhai o'r prif bwyntiau sydd wedi codi ydy'r angen uh, i amddiffyn y gyllideb o fewn y polisi amaeth cyffredinol yn Ewrop. Dwi'n credu bod rhaid i ni gael cynllun cynhwysfawr i gael gwared o diciau uh, yn unig mewn gwartheg ond mewn da byw uh, yn, yn gyffredinol. Dwi'n meddwl bod tan chwech yn eu gwahaniaeth o ran sicrhau bod pobl yn gallu cael tai fforddiadwy yng nghefn gwlad, ond y peth pwysig ydy bod ni'n cynnal yn cymunedau gwledig yn hyfyw a sicrhau bod pobl yn gallu aros yng nghefn gwlad a sicrhau bod ansawdd o fywyd ganddyn nhw. Ond dyma Cadeirydd Materion Gwledig ar gyfer y Ffermwyr Ifanc, shwt ath i chi meddwl heddi? O, gyson ni, gyson ni awr ddifyr iawn yng nghwmni'r ymgeiswyr, tri ymgeisydd, un o Plaid Cymru, Toried a, a Llafur, felly, ac, Wnaethon nhw ateb i y cwestiynau nath yr aelodau roed, oedden nhw yn, yn onest ac yn llawn iawn. Dwi'n meddwl bod yr aelodau wedi cael lot allan o, o prown fel. Ond mae'n bwysig i aelodau cael y cyfle i i wrando ar rhywbeth fel hyn, yn dyw e, ar gyfer y dyfodol? O, yndi, yn sicr, ysdi, mae gennym ni 6,000 o aelodau yn byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru a ysdi, mae gennym ni lais a mi, mi ddylai'r llais yna cael ei glywed uh, gen y gwleidyddion mae drwy wneud gweithgareddau fel hyn, felly mi ydy ni'n mynd i Cael y neges drosodd. Wel Enfys, ychydig o gyfle i gael bach o hoe nawr ar ôl yr holi caled, siwr athe ti'n meddwl? O, do, athe'n dda iawn, fi'n credu oedd yy tipyn bach o aelodau 'di troi mas a oedd e'n gyfle iddyn nhw ofyn cwestiynau a fi oedd y tri ymgeisydd yn ddigon fodlon i ateb y cwestiynau ac i roi tipyn o o, wel, eu stori ochr nude o beth maen nhw'n gweld sy'n bwysig ar gyfer dyfodol amaethyddiaeth. Felly, na, oedd e'n grêt, oedd. Iwan, fel aelod o'r mudiad, glywes di beth o ti moyn glywed Eri? Yym, do, glywes i lot fawr o beth o'n i'n edrych i glywed, um, safbwyntiau uh, y rei oedd yn ymgeisio ar uh, sawl wahanol uh, wahanol peth o fewn ameth, lycan ni gael i weld o'r ateb a o fewn uh, bywyd gwledig yn, yn gyfan gwbl yn, yn ei gyfanrwydd, ond uh, mae gymaint yn fwy gallen ni wedi trafod hefyd. Um, ond mae'n dda gweld safbwyntiau nhw ar uh, rai materion uh, sy'n bwysig iawn i ni fel aelodau.